Betemu baru kitai bala peninga sekali agi enggau aku ba china youtube jangat bi. Bala peninga nyadi to jerita entu kitai kedua dalam taun baru to iya nya dua ribu dua puluh empat. Jerita to di kirum ke siku peninga ngagai numur whatsapp aku tang iya to nadai madah ke nama diri. Bekenya mega, nama orang ke dalam jerita tu asuh iya tukar aku ngena nama orang bukai tauka ngena nama semaran. Pia ku iya madahka aku bala peninga. Nyadi aku tu nitihka peminta iya ga engka nya Bisi ke buah maki ni au. Lalu jerita tu diberi iya nama iya nya Digagai Antu Indu Maya Pulai Malam. Nya. Pekeh nya ku nama tajuk jerita iya tu Digagai Antu Indu Maya Pulai Malam. Jerita tu nyadi maya urung taun dua ribu dua iya nya ba pelilih menua Betong, Ulu Layau. Nya ni kita orang Betong bisi ninga ka aku nusi jerita tu arap ke bisi meh tau. Tau ga komen komen ba baruh nya. Maya jerita tu nyadi suba menua dia Agi latung maya nya tauka agi pabok antu. Kitai enda entu tau ngelara utai enti maya bejalai dalam babas. Lalu ba urung menua sida meringai maya nya suba jalai raya enggau karan bedau bisi. baka ke diatau. Jalai ke ditujih sida iya agi nengah jalai ke techangkul sida iya empu. Jalai nya pan semina ulih ditengah orang ke ngena motosikal aja. Baka orang ke nadai motosikal tak bejalai kaki meh sida iya enti ka bejalai mindah ngagai pangan diri. Nyadi bisi dah hari siti, maya nya sigi udah tengah hari, bisi indai tuai orang siko ke benama Indai Senai. Iya tu bisi bejalai asoh rumah sida meringai ke iya laban ka ngabas ini iya ke enda dapat iya nya iya tu sakit kena pansa utai maya iya ke pulai lemai. ari kebun lada sida iya. Indai senai ke ngabas ini iya ke enda dapat nya lama diri ga ba rumah sida meringai dia. Laban ke nyau mayuh jerita berandau enggau pangan diri ari tengah hari datai kelemai au nyuna berasai ari. Ba menua sida meringai maya nya suba, enti hari udah lemai, orang sigi nadai bejalai agi sebelah tanah laban menua sida meringai dia agi pabu antu. Meda hari nya udah lemai, dia di indai senai tu tadi, Lalu ka pulai ngagai rumah panjai sida iya kena jauh ari nya. Nganyung ku pulai deh legi wat meringai pia ku indai senai tu bejaku madah ngagai meringai minta anjung iya pulai Ngagai rumah sida iya. Nyadi maya nya suba tudah meringai tu agi bujang lalu lalu bedau bebini. Meringai tu mega siko ari orang ti kira dikumbai ke berani menya iya enda entu takut iga enti bejalai kediri sebelah tanah. Nyangka nya indah senai tu. Minta anjung iya pulai pelaba aku. Au meh. Legi aku nganjung dek pulai. Pia ku meringai. Iya pun lalu angkat ke bilik ngambi kunchi motosikal iya. Udah meringai ngambi kunchi motosikal iya, seduai iya pan lalu mupuk nurun mansang ngagai motosikal. Enda lama udah nya, Meringai lalu nyetat mutosikal iya. Nama deh, mupuk meh seduai iya indai senai nya tadi, lubeh-lubeh ngena mutosikal. Enda entu ulih laju iga laban jalai enda manah. Aa, kira ke bisi lima belas minit baka nya, Meringai enggau indai senai ke udah nepan mutosikal nya tadi. Dia deh seduai iya lalu bisi mansa pun kayu temedek siti. Kayu temedek nya betul amat ga tap ba tisi jalai ke ditujih seduai iya nya. Iya menyau semai amat enggau pun kayu temedek nya. Dia deh meringai tu tadi tap bisi ensium utai bau rengut. Au, taja baka nya, iya enda entu ibuh utai kebau nya lalu majikka deriba mutosikal iya nya. Maya meringai ke deriba ba sepemanjai rantau jalai nya tadi, bisi ga iya berunding. Enda patut ga idung Indai Senai nadai nesium utai bau nya. Enda patut ga idung aku tu aja nsium utai kebau nya. Pia ku Meringai bejaku dalam ati diri. Haa kira ke bisi dua puluh lima minit baka nya seduai iya ke udah bejalai ngena mutosikal nya tadi seduai iya pan datai ba rumah panjai sida Indai Senai. Iya meh udah datai dia. Indai senai pan lalu nurun ari mutosikal nya. Haa terima kasih wan meringai laba udah nganjung aku pulai. Nyadi tu duit kena nuan meli minyak mutor legi. Pia ku indai senai bejaku enggau meringai. Iya mih indai senai nya baru ka niki ke rumah, dia deh meringai tu tadi lalu bejako, Sanu, bisi nyium utai bau rengut nuan tadi lebuh tua ke mansa pun kayuh temeda din tadi. Kada anak entu nya, pia ku iya bejako. Nanya indai senai ke benung bediri degi-degi dia. Ninga meringai tang nanya utai munyi nya, dia deh indai senai lalu jampat nyaut iya. Ndai lapa dik bejako munyi nya. Kumbai nuan enda mali nyebut utai munyi nya. Enti kitai bisi nsium utai bau ba sebelah tanah, anang kit anang larai iya kitai. Pia ku inai senai ngajar tudah meringai. Au meh sanu. Mupuk dulu ga ku, pia ku meringai, nimba inai senai. Enda lama udah nya meringai pan lalu mupuk ga mulai kediri baru. ngagai rumah panjai sida iya. Nyadi lebuh maya meringai ke ba rantau jalai nya tadi, ati iya sigi semampai enda nyamai. Iya agi ingat ke utai ke bau ke pansa seduai iya indai senai mansang tadi. Nyau kepuas iya ke berunding nya tadi, meringai pan. Nyau ka datai ba pun kayu temedek ke endur iya ensium utai bau nya tadi. Iya menyau udah semai amat enggau pun kayu temedek nya, dia deh meringai tu lalu masang lampu tinggi muto sikal iya nya lalu dituju ke iya ngagai pun kayu temedek nya sekali. Nama agi terang amat meh utai dia laban kena panchar api motosikal iya au nyau berandah dia kiba kanan. Lebuh meringai ke merati ke utai ba pun kayu ti meda nya, dia deh iya tak bisi meda inu siko benung bediri nyanih ba pun ti meda. Inu nya tadi dipeda iya, tak bisi merap utai baka bendar lalu betutupka kain kuning. Apu, agi bisi ga orang bedarat jam maya tu. Pia ku Meringai bejaku dalam ati diri. Nyadi indu nya benung bediri melakangka iya maya nya. Enda lama udah nya, Meringai pa lalu deriba mutosikal iya nya mansang semak agi ngagai indu nya. Iya menyau udah semak amat enggau indu nya. Dia dah meringai lalu bejako nanya indu nya. Ooi, berani amat ga dek pulai kediri malam-malam baka tu? Pia ko meringai nanya indu nya. Te baru abis tudah meringai ke bejako nya tadi. Dia deh indu nya tak lalu malik nguing ke mua iya. Begadai-gadai merning ngagai meringai. Iya meh mua indu nya udah terang dipeda iya, meringai nyau tekenyit. Iya tak asai ke ngelala indu nya. Tang taja baka nya, gamal indu nya. Tak nyelai dipeda meringai. Sepiak kanan mua indu nya dipeda iya manah, lalu sepiak kiba mua indu nya chukup jai nyau bulat dipeda iya. Ulat nyau abih pansut ari kuyo enggau mata iya. Neh. Meda utai tak nyelai baka nya, tudah meringai nyau bisi berasai takut. Laban iya nyu nemu inuk ke dipeda iya nya sigi ukai mensia, tang menya inuk antu. Apu Salah tu tadi, inuk antu nya pia ku meringai bejaku dalam ati diri. Udah nya, iya lalu enda chamang-chamang meringai. Lalu lari sereta ngeris mutosikal iya enggau naka pengelaju. Nya, lapa deh. Enda di, enda aku lari menti meda utai baka nya au. Enti mua iya nyu pansu ulat, berani-berani pe nyu takut meh kitai. Au bala peninga. Meda meringai tu lari, indu antu nya pan lalu terbai. Indu antu nya lalu bejaku, Ngante aku meringai, ngante aku meringai. Nama nuan lari ke aku? pia ku indu antu nya bejaku pinta enti iya. Neh. Maya meringai kelari nya tadi, bisi ga maya iya salah jalai nyau ngerembang babas lalu bisi ga maya iya nya nyau tumbang ngena motosikal iya nya. Kitai ga sama nemu, enti lari ka antu, tak enggau naka ulih meh kitai lari. Tang taja baka nya, tudah meringai tu enda entu ulih laju iga laban jalai ke ditujah inya jalai tanah sereta luchek. Nya ngasuh iya enda entu ulih laju laban jalai nya suba jalai changkul sida iya. Baka nya ku nya. Nyau ku puas meringai ke lari ke indu antu nya tadi, iya apan nyau ka datai ba jematan. Ke semak enggau rumah panjai sida iya. Iya meh meringai tu nyau udah datai ba nyematan nya, antu indu nya pan badu agi ngagai iya. Iya meh udah datai ba rumah sida iya meringai pa lalu madam ke motosikal iya. Udah nya iya lalu belanak niki ke rumah. Datai di rumah, meringai lalu tama terus ke bilik pangking iya. Iya pelalu gali lalu bebungkur pus ngena pua. Engka bai ati iya takut menya kini. Au. Nyadi maya nya, apai enggau indai iya bedau tinu agi berandau ba dapur. Nama ga wat meringai tu tak nyau gesah-gesah baka bisi utai dikelari. Pia ko apai iya bejako madah asu indai meringai. Udah nya iya lalu angkat mansang asu bilik pangking meringai. Datai iya dia iya lalu bejako nanya meringai. Nama nuan anak. Enda baka bisi lari ke utai. Pia ko apai iya, Jako nanya Meringai. Udah nya Meringai lalu nyaut apai iya lalu nusi jerita iya ke digagai antu indu nya tadi. Apu, Jai amat meh nasib nuan tu tadi anek. Enti baka tu, aku madah ka iya Pengulu ngasuh iya besembiang ke nuan. Ngicha ke indu antu nya nadai ngachau nuan agi lalu minta Tuhan jaga kitai sebilik. Pia ko Apai Meringai bejako. Udah nya iya pelalu angkat mansang ngagai bilik pengulu. Ngai nyadi enda mai pengulu ga laban aya iya pengulu nya nyadi ketuai semayang sida iya. Pia ko nya. Maya nya suba sida Meringai tu serumah sigi udah Kristian semina dua tiga pintu aja. Sida serumah iya ke agi megai pengarap lama. Lalu iya ke bukai udah masuk Kristian magang nya. Pekenya ku nya bala peninga. Aa, iya meh pengulu nya udah datai ba bilik sida meringai. Sida iya pan lalu berengkah besembiang ke meringai. Minta Tuhan nyaga iya lalu nyaga sida meringai tu sebilik. Iya meh sida iya udah abis semayang pengulu nya tadi pan lalu pulai ga asuh bilik iya. Mani dulu ga nuan anak bisi ai tangki kitai dia kena nuan mandi. Udah mandi legi nuan makai ngai nyadi ga nuan enda mandi. Kamih amat tubuh nuan nya nyulah tek laban tanah. Pia ku indai Meringai bejaku enggau iya. Udah nya Meringai lalu angkat iya pelalu mandi. Udah tembu mandi iya pelalu makai. Nyadi malam nya tumu Meringai tu tinduk nyangka bai iya nyau lelak lari ke indu antu nya tadi. Engka nya iya tumu tindu. Aa nyau pengelama tudah meringai nya ke udah tindu. Kira nyau dini hari dalam dia dah iya tak lalu bemimpi betemu enggau siku indu uma sia pemajik. Indu nya lalu bejaku, Nama ga nuan larika aku tadi meringai? Bendar aku pinta enti nuan tadi, tang men nuan majak lari ke aku, iga ga nuan bangan enda ingat ke aku agi? Uji perati nuan amat-amat mua aku tu. Enda patut nuan enda ingat, pia ku indu nya bejaku enggau meringai dalam mimpi. Udah nya meringai lalu tedani. Laban ari nya udah tawas. Lebuh meringai ke udah dani pagi nya, nya baru iya ingat inu ke dambe iya mimpi nya tadi. Tak pangan lama iya maya agi sekula suba. Neh, nyelai amat. Pagi nya, benung sida meringai sebilik begulai ngirup kupi. Iya lalu nusi mimpi iya nya ngagai apai seduai indai iya. Nyelai amat mimpi nuan nya anak, pia ko pia ko apai meringai bejako enggau iya. Keno ko jerita orang nya, pangan meringai nya suba mati sakit. Kena pansa utai. Raya amat iya sakit, lalu nya ti nabanka nyawa iya. Au? Engka, indu nya suba anang sigi pangan iya amat-amat meh nya kini. Engka seduai iya besemaya udah ka jadi. Au? Engka nyu enda sempat engka indu nya nyu mati udah nya. Engka baka nya kini cherita mula suba. Au? Kitai ga sama enda nemu baka ni enda. Janji seduai iya. Ok habis udah jerita entu kitai tu bala peninga enggau tu aku meri besai terima kasih mayuh-mayuh ngagai siku peninga ke udah ngirumka jerita meringai tu ngagai aku. Enti kita bisi jerita entu tauka jerita bukai kita tau ngirumka jerita kita nya ngagai numor whatsapp aku ba skrin bedio tu. Enggau nya, mupuk aku betemu baru ba video ke bukai. Bye bye.